Chiri most important first of all usati wawana mamarks ezvimwe zvese is to know how you can interpret maskills anenge akataurwa paquestion handiti so for example question yako inokwanisa kukupa yakanzi draw a graph tirizve of maybe uh, function of x is equals to x word plus 3x minus 1 then evating using what

x axis so zvatinoda kutanga tadzidza first of all is first of all we need to understand kuti 2 centimeters avanti 2 centimeters ndedzipi dzacho nanditi so if we take um, a graph redu and then we look at our graph let's say from this point to the next point yeah, these two points saka tikadraw a line from that point to that point pana patinenge ne exactly two centimeters handiti saka zvavari kureva izvo ndezvekuti two centimeters idzo dzidzi kubva apa pakusvika pathe other point is representing what five units handiti saka tiri kunite tichinzi hanzi kubva apa papa lesey kuti point ino ikanzi its 5 zvino zvakureva kuti 5 yedu chabva from 5 then the next point epanapa after 2 centimeters it will be equal to what 10 then another one after this it will also be equal to 15 izvi zvakatikosherei zvakatikoshera kuti isusu tizive kuti patiri tichidrawa magraphs edu

five, six, seven, eight, nine and then ten ndozvazviri kureva kuti pane pachirepresenta ten saka taakuti five units is to what is to ten what about kana iri one inenge iri equivalent to what to less handiti saka kana iri equivalent to less takubva tati 1 over what 5 multiplied by 10 and then we get what answer it will be equal to to 2 sa answer yedu yava equal to 2 takuda kuziva kuti then what's the next thing to do handiti zvezvaakuchireva izvo kuti tikatora this part kana tatoda kuona toita kuti tikatora one two panapa ndopatobva taona one then toisa another two again panapa ibva ita chi two toisa another two again panapa ita chi three toisa another two again panapa ibva ita chi four then it becomes five ndo zvinhu zvinenge zvakakosha especially patinozoplota mapoints edu Wafanha kutanga waziva kuti scale yako yakamira sei and what is it like handiti apa patanzi 2 centimeters is representing what uh, 5 units kana 2 centimeters dzarepresenta 5 units therefore zviri mukati mukati mukati umu kuti uzive one yako anenge ari papi two wako anenge ari papi three wako four as well as five zvinenge zvakaita sei zvakatikoshera saka on average tiri kuti isusu wanzi 2 centimeters represent 5 on the x axis tinenge taakuchida kuti we represent this information on the x axis saka kana taakuirepresenta on the x axis taakuta sei taakutora the x axis yedu x axis yedu inenge iri iro line rip rakadai anditi are we together saka riri line rakadai so tinenge taakuchiti ipo pax axis pedu taakuchibva tati patanga pana 0 then we have 5 then we have 10 we have 15 handiti or we might possibly have what 20 depending kuti tanzi tinogumira papi so then after wadaro bva wanyora chii

takuchienda first of all tochiti ah 2 centimeters ndodzanzi dziri kurepresenta 2 units handiti saka tiri kurevei zviri kureva kuti kana tine line redu rakadai handitika remember 2 centimeters dzedu kubva apa apa pane this tichienda pane the next line solid line handiti saka thats what 2 centimeters handiti but 2 centimeters dhanzi its represents what 2 units and saka which means kuti kubva panapa let's say kuti tati pana zero panapa inobva ita chii two and it tazviziva izvozvo zvobva zvatibetsera kuziva kuti a ah, kana tichida one inenge iri chii andit saka isusu tinenge taakuti what two centimeters

two units andit what about one unit icharepresentwa netumabox tungani andit saka tikabva tati one over two multiplied by what ten that will give us what five andit saka kana tadaro yatipa five takuchiti chii takuchiti isusu kubva pana zero kusvika pana two pedu its what uh, toverenga one two three four five saka pana apo peda apo ndo panenge pana 1 pane the fifth one handiti saka tina 0 1 2 zvakaenda zvakaenda handiti so in in summary tiri kutaura isusu kuti kana tochichizvidrowa takuchidrowa uyu line redu this is the y axis right y axis torisa y saka zvorevei kana tina zero wedu anenge aripo panapa panapa this will represent minus minus sorry minus 2 then panapa it represents what 2 then 4 then 6

saka kuti tizive kuti what does this guy stand for tiri kuona panapa zvikureva kuti graph riri panapa pana x axis richatangira pana minus 2 ndizvozvo here richinonoperera pana chi pana 4 so which means x axis yedu tikaidrawer right tikadrawer x axis yedu inoi inotangira pana chi pana minus 2 ichinonoperera pana chi pana 4 then tobva tatarisa futi um, thats for the x axis right saka takuya panapa takuziva kuti rinonoperera kuna chi kuna four then after that takuchienda tanzi using two centimeters to represent one unit on the what x x axis handiti saka takuchinonoti one unit

1 and then minus 2 saka this is the x axis redu x axis redu inobva yaita sei inobva yaperera ipapa pa that's our x axis then touya paquestion zvobva zvanzi 2 centimeters centimeters to represent two units on the y x isn't it sapa y axis yedu is two centimeters to represent what two units then touya kuna y axis y axis ine inotangira kuna minus five ichigumira kuna chi na minus five and it saka takuchibva taenda panapa saka yanzi inorepresenta two units and Saka takuchibva tauya panapa toita ti minus 2 then this one is minus 4 and then this one we have minus what minus 6 because 5 wedu achange ari chi pakati apapa saka togumira pana chi minus 6 then on top again tichada kusvika kuna 5 saka takuti chii

I would have to use another color possibly red yekutanga takutora x nay wedu for this coordinate handiti so that coordinate minus 2 minus 5 inenge iri minus 2 minus 5 this is the, the coordinate handiti saka that will be x and y saka takuenda kuna minus 2 wedu ari side rax

Panapa. Saka panapa ndo panenge pane chi coordinate redu panapa. Is that okay? Saka zvimwe zvese izvi tombozvibvisa. Saka first coordinate redu iroro raita sei? Raita. Tobva taenda pane the next coordinate redu. The next coordinate redu rina minus 1, 0,

so this one will be our coordinate so that will be 4 na minus 5 saka kana tadai so tane macoordinates edu for for this graph and tika ese aripo for the graph then after we have the coordinates edu ese for the graph and tika chada kuitika ndechekuti we will now need to draw the the graph saka zvatinoita ndezvekuti tinotarisa kuti graph redu rakamira sei saka first of all ndoda kuti ndikuratidzei kuti irinobuda rine a slight ukanyatsoritarisa lese kuti wangoishandisa wa, wa, wa kaslight kekushade you'd find out rinenge rakaita sei rinenge rakaita something like this handiti saka that gives you the shape of what of the graph handiti ka but then after isusu shape yedu iyo if you find out kuti shape yandadrowa pekutanga haisi that most perfect what shape handiti because it, we are supposed to draw it as a Curve. Saka tinowana mamarks ekuplota macoordinates edu ese ari correct handiti ka then tawana ese ari correct macoordinates edu weare given uh, a mark ndizvo zve four points one mark for all correct points handiti ka but let's say kuti for example une one coordinate yawaita sei yawakanganisa toda kuti unotise something iri rinooneka rinotooneka kuti ah rakaita chicave chakadai handiti then let's say kuti une coordinate yawaita sei yawarasana nayo handiti let's say kuti tabvisa coordinate yepana two apa pane then iwe obva wangoita sei obva warasana nayo pamwe possibly obva waiwana obva waiwana iri kana samwe panapa handiti saka kana waiwana iri samwe ipapa apa da kuti unotise something Paunodrowa sketch rako ndizvona. Paunodrowa sketch rako you discover something. You discover that your graph becomes something like this. Handiti? So the moment yaunongopika zvinhu zvakada kudai so wakutoziva kuti iwe waita sei? waita zvinhu zviri wrong so you would have to see kuti pamapoints ese ari kuproducer cave ndepapi pane imwe point iri kutenge yaita se yarasika then you go back to that point then unonotarisa kuti unenge wagona kunyatsogadzira that point here then you correct that point wonyatsoisa coordinate chaiyo chaiyo saka that's how we what we draw magraphs but uh, unfortunately uh,

like this handiti then obvowa achitanga kudzokera kumashure then wadaro obva wadzokera futi kune turning point obva wadzokera kudai so so if you do it physically handiti ka you find out kuti cave rako rinobuda rakaita sei rakanaka so this is how we draw magraphs That's how we are able to plot what? Magraphs. Saka chazvakakoshera iwewo ka unofanira kuwana mamarks ako. So mamarks ekutangisisa kuti umawane kuti uzosvika uko. First of all, you need to know the scales. Handiti ka use the right scale. After waiuser the right scale, the right scale ichakupa machi kuti zviri papi zviri papi. Then obva wachiisa macoordinates ako from your table values yaunenge wawana by substitution.